Gudde Mëtteg. Ech giff fir haut ufänke mat enger relativ gudder Nouvelle, fir eng Kéier keen zousätzlech Verstuerwenen ze melle fir haut. An deene leschten 24 Stonne wor et op där Front stabel. Ech wollt haut e klenge Point maachen iwwert de Beräich Santé, ugefaange mat den Zuelen. Dann wollt ech Iech kuerz erklären, wéi mer am Moment schaffen, wat usteet, wat d'next Step sinn, wou d'Leit och um Terrain wäerte gesinn. An dann eng Kéier och eng Kéier kuerz op dat agoen, wat ech Stand haut als déi gréissten Defien gesinn fir eist Land an och fir eis Organisatioun. Zu den Zuele si mer haut bei 798 Fäll, dovunner sinn 93 Leit hospitaliséiert a fënnef dovunner op de Soins intensiven. Wéi schaffe mer? Maja mir sinn an eiser Equipe de crise dagdeeglech am gaangen, kommt mat zesummen. Wat kënnt der iech do drënner virstellen? Dat ass eng Equipe déi sech aus verschiddensten Acteuren elo zesummestellt, dat heescht dat ass Verstäerkung aus der Arméi, aus verschiddene Ministèren, wéi de Ministère de la Défense, aus dem Ministère de la Fonction publique, Ministère de la Famille. Mir hunn de CGDIS dobäi, mir hunn d'Copas dobäi, mir hunn Leit vun der CFL dobäi, déi eis an der Logistik ënnerstëtzen. Mir hunn eis Uni, eis Recherche, déi eis ënnerstëtzt am Monitoring vun der ganzer Situatioun. Mir hunn och gréisser Gemenge wéi d'Ville de Luxembourg, déi dagdeeglech bei eis vertrueden ass an och direkt Vertrieder vun deene vu verschiddene Spideeler wéi den Hôpital Robert Schuman an och de CHL. Dir gesitt also, dat ass eng ganz Gestiounsequipe, an ech giff virop ufänken, hinnen alleguerte Merci ze soen. Et ass eng ganz grouss Disponibilitéit, vill Leit aus verschiddensten Ecker, déi sech op schnellstem Wee zesummefonnt hunn a ganz enk zesummeschaffen, wéi wann dat nach ëmmer esou gewiescht wär. Dann och e ganz grousse Merci un déi sëllegen Acteuren um Terrain, dat geet iwwert de Gesondheetssecteur, iwwert d'Police, iwwert eis Hotline, iwwert ganz, ganz vill Leit, déi am Asaz sinn, fir d'Akeef ze organiséieren an esou weider. Och hinnen e ganz grousse Merci. Dat ass en Zeeche vun enger extremer Solidaritéit, wou d'Leit sech wierklech op de Wee gemat hunn, fir mat unzepaken a sech esou zesummenzesetzen, dass et fir eis alleguerte Sënn mécht. An net ze vergiessen natierlech déi ganz vill Benevollen, déi Initiative geholl hunn an déi och wierklech hei eng Stäip gi sinn an dëser Kris. Merci och fir déi Donen, déi mer kritt hunn. Vill Betriber, Privatbetriber hunn nach Material am Stock gehat, hunn eis dat Ganz selbstverständlech bruecht. Betriber, och Gemengen haten nach Saachen am Stock. Dat huet immens gutt fonctionnéiert. Grousse Merci dofir. Eis Cellule Logistique seet Merci. Dann géif ech vläicht iwwergoen op dat, wat um Terrain sech deet am Moment. Mir sinn dagdeeglech am Kontakt iwwert eis eis Gouvernance mat de Spideeler. Eis véier Spideeler si prett. Si hunn d'Hallschent vun hire Capacitéite fräi kënne maachen, fir prett ze sinn, fir elo eeben méi akut Patienten opzehuelen, wann dat sollt antrieden iwwert déi nächst Deeg a Wochen. Ech krut och gesot, dass um Niveau vun dem Personal näischt beonrouegend ass. Mir hunn guer keng erhéichten Zuelen un Absentéismus, au contraire. Ech krut gesot, d'Leit si motivéiert, se si prett, si sinn do fir Iech, soudass dat e ganzen E ganze positive Message ass, wat ass d'Objektiv vun eiser Approche an de Spideeler? Mee et geet elo drëm, maximal Capacitéit ze schafen, fir dat, wat mer wäerte brauchen iwwert déi nächst Wochen. An deem Sënn sinn eng ganz Reie Interventiounen zréckgeschrauft ginn, déi elo net onbedéngt musse sinn. Dat ass wierklech erofgeschrauft op dat absolut Noutwennegt. De Gesondheetssystem muss duerchgehend fonctionnéieren. Mir hunn net just Corona-Patienten, och net iwwert déi nächst Wochen. Mee nichtsdestotrotz ass e Maximum u Plaz wierklech fräigemat ginn. A mir hunn och eng Rei Erweiderunge gemat. Ronderëm den CHL ass Zousaz Espace kreéiert ginn duerch en eng Zeltstruktur, déi en place gesat ginn ass. Déi ass am gaangen opgeriit ze ginn. Déi wäert eis erlaben voraussichtlech eng 100 Better zousätzlech do anzebrénge ronderëm de CHL, sou dass Der gesitt, dass do alles an der Planung ass an och schonn an der Ëmsetzung. Mir sinn do zouversichtlech, dass mer gutt do stinn. Nieft eise Spidolsstrukture selwer, dat heescht déi véier Spideeler mat där Ausweidung, déi da ronderëm de CHL ass, hu mer och en éischten Centre de traitement en place. Wat versteet een dann ënnert engem Centre de traitement? Dat ass konkret zu Kolpech, wou mer eng Struktur ëmfonctionnéiert hin. Dofir och e grouse Merci un d'Croix-Rouge, déi eis dat zur Verfügung gestallt huet. Wourëms geet et hei? Et geet drëms, en Espace ze hunn, wou mer kënnen stationär Patienten ophuelen, déi vläit net esou eng akut Behandlung brauchen, dat heescht, déi mer kënnen ëmlageren an déi mer do kënnen eng Zäitchen halen. En einfacht Beispill, zum Beispill wa mer elo en ee Patient hätten aus engem Altersheim, deen an d'Klinik komm ass, dono awer nees kinnt zréckgoen an nach eng Observatioun brauch oder gewësse Soine bräicht, da kéint een deen zum Beispill Poste hospitalier nach an déi Struktur zu Kolpech eriwwerginn. Do si mer also prett, dat ass operationell och schonn. An am selwechte Sënn hu mer eng zweet Struktur am Stand-by. Dat gëtt phaseweis deployéiert, mee mir hunn och, Stand haut ass Mondorf prett, den Domaine thermal ass virgesinn, dee ka bannent véier Deeg operationell ginn, soudass Der gesitt, dass mer do viraus plangen an eeben lues a lues d'Strukturen aktivéieren, esou wéi se gebraucht ginn. Wéi gesäit et elo aus ronderëm d'Médecine primaire, dat heescht de ganze Beräich ronderëm déi normal Dokteschpraxen? Do switche mer elo eriwwer dëse Weekend vun enger dëse Weekend vun enger éischter Phas, wou mer mat Maison médicale gefuer sinn, an eng zweet Phas, wou mer verstäerkt op d'Teleconsultatioun kënnen iwwergoen. Dat heescht de Prinzip wäert dee vun der Teleconsultatioun sinn ab nächster Woch mat engem Outil, deen dat och ganz einfach wäert méiglech maachen. An da fuere mer fir d'Behandlung a fir den Diagnostic mat Centres de soins avancéen. Déi Centres de soins avancéen, dat si ganz nei Strukturen, déi elo ab muer wäerten operationell ginn. Net all mateneen, mee eng no där aner. Mir richten eng no där anerer op, déi ersetzen déi bestehend Maison-médicalen au fur et à mesure. Konkret, wat heescht dat? Dat heescht, dass muer de Moien d'Maison médicale an der Stad nach wäert bis 12 Auer normal operationell sinn. Da geet se enker kuerz fir zwou Stonnen zou, fir dass de Staff kann eriwwergoen. An da gëtt dat Ganzt ëmgelagert an d'Luxexpo. D'Luxexpo ass eng grouss Struktur, déi mer no deem neie Modell vun de Centres de soins avancés ageriicht hunn. Déi ass ab zwou Auer operationell. Do muss déi ganz Logistik, d'ganzt Material muss doranner. An dann hu mer eng. Nächst Etapp virgesinn, dat wäert voraussichtlech Dënschde sou am Dagestakt, also mir wäerten maachen d'Opriichtung Dag fir Dag, dat heescht am Laf vun dëser Woch wäerte mer véier sou e Centre de soins avancés stoen hunn. Een nächste wäert zu Esch an der Rockhal deployéiert ginn, deen drëtten am Norden zu Ettelbréck an der Däichhal. An am Osten si mer am gaangen, do ass elo zäitgläich wou ech hei schwätzen, sinn d'Ekippen op der Plaz mat der Gemeng fir ze kucken wat sech un Hal ubitt. Gréiwemaacher, dat ass elo nach net ganz stabiliséiert, dat heescht der Rei no wäert als éischt d'Luxexpo muer opgoen, dann annoncéiere mer wann et esou wäit ass Esch, d'Rockhal wou de Switch wäert gemat ginn, dann och vun der Maison Médicale eriwwer, duerno d'Äischhal a bis dohinner si mer och da kloer wat am Oste wäert sinn, do wäert am Nomëtteg eng Decisioun falen. Firwat dës zweet Phas? Ma well mer an eng Phas kommen vun der Evolutioun vum Virus, wou mer mat méi groussen Zuele konfrontéiert sinn, wou mer méi Patiente mussen ofwéckelen. Dofir brauche mer grouss Capacitéiten. Déi Siten, déi mer erausgesicht hunn, ass d'Idee fir net der zéng ze hunn, mee wierklech véier grousser, wou mer eis kënne ganz professionell opstellen. Dat Ganzt funktionéiert mat Filièren. Dat heescht, dat wat en place gesat gëtt a wat mer, meng ech, och de Mëtteg scho kënnen op d'Luxexpo eng Kéier kucke goen, dat ass, eng Schleis am Fong mat zwou Filières, wou mer wierklech eng ganz kloer Trennung kënne maachen tëschent Covid oder potenziell Covid-Patienten an anere Patienten. An dat si Schleisen, wou ee sech muss virstellen, dat ass wierklech esou getrennt, dass ee vu vir bis hannen doduerch geet, dass déi Separatioun queesch doduerch leeft, vum Accueil iwwert den Diagnostic, iwwert den Testing. Dat heescht, wäert och an dëse Strukturen wäerten d'Teste gemat ginn, dëst a ganz enker Zesummenaarbecht mat de Privatlaboen. All Centre de soins avancés schafft zesumme mat engem Labo. Do wäerte mer en. eng gewëssen Opdeelung hunn, ween wou am Asaz ass, dass mer och flexibel bleiwen, mee d'Idee ass, dass alles op enger Plaz gemat gëtt, dëst fir dass et méiglechst effizient ass, dass et professionell ass, dass mer d'Leit, déi do schaffen, wierklech kënnen dorobber forméieren, dass se déi néideg Precautiounen kënnen huelen am Ëmgang mat de Patienten an dass mer och, Vun eiser Säit aus wierklech eng bescht Vue op déi ganz Evolutioun vun dem Coronavirus hei zu Lëtzebuerg kréien. An deem Sënn ass och op muer hu mir och en Instrument fir eis intern, wat eis wierklech erlaabt via eng Applikatioun, eng Application professionnelle, den Suivi vum Patient ze maachen, vum eenzelne Patient, vum Ufank vum Test un, iwwert seng Behandlung, iwwert seng Soinen, déi en doheem mécht, dass mer wierklech eng Vue do drobber behalen konstant. An och kënnen, wann déi Kris hei eng Kéier eriwwer ass, an déi wäert eng Kéier eriwwer sinn, dass mer och wierklech déi néideg Donnéeën hunn, fir kënnen ze evaluéieren, wéi dat hei gaangen ass a fir dass mer eis och parallel kënnen an de Verglach stelle mat deem, wat am Ausland leeft. Mir hunn eng ganz Equipe vu Chercheuren, déi eis och ënnerstëtzen, vun der Uni, vum Luxembourg Institute of Health, déi eis eng Vue maachen, Dag fir Dag, wéi d'Evolutioun am Ausland ass, soudass mer dat wierklech um Radar hunn. a beschtméiglech kënnen adaptéieren an anticipéieren. Dann hu mer, jo, wat d'Defien ugeet, géif ech nach eng Kéier insistéieren, de gréissten Defi ass, dass mer déi Courbe esou platt wéi méiglech halen. Dat heescht, mir wëllen Nach wie vor ass eis éischt Zilsetzung an eiser Bevëlkerung dofir ze suergen, dass dee Virus sou lues ewéi méiglech weidergeet. Dofir nach ëmmer e groussen Appell, Haalt Iech un d'Instruktiounen, bleift doheem, kreéiert sou mann ewéi méiglech Espace oder Geleeënheeten, wou de Virus sech ka verbreeden. Dat ass déi éischt Preoccupatioun, déi éischt Suerg, déi mer hunn an och nach wie vor eng éischt Prioritéit an eiser ganzer Strategie. Dann Solidaritéit, muss ech soen, dat ass bemierkenswäert, wéi an eisem klenge Land wierklech Leit sech zesummefonnt hunn, wéi jiddwereen zesummenhält, sech hëlleft, och um Terrain, hunn ech mer soe gelooss vun der Police. Et ass ganz roueg ginn dobaussen, et si bal keng Interventioune méi. Ech menge mir maachen do eng ganz gutt Aarbecht all zesummen, mir ginn e gutt Bild of. Ech menge, datt kaum e Land et fäerdeg bruet huet a sou kuerzer Zäit wierklech de Message ze verstoen, wat elo ze maachen ass. Dann um Niveau vun den Infrastrukturen, gutt, dat ass en Defi, dat ass deen, dee mer am mannste Suerge mécht. Mir komme wierklech gutt viru mat Infrastrukturen, do si mer gutt opgestallt. Eise gréisste Risiko hei am Land wäert sech op zwee Punkte lageren. Dat eent, dat ass de Risiko, dass eist Material ausgeet, respektiv dass mer Material net esou erbäikréien, wéi mer dat gär hätten. An deen zweete Risiko ass ganz kloer, dass eist Personal abrécht an dass mer eben iwwert e Mangel u Personal, wat gegebenfalls vläicht zréckgezu gëtt an aner Länner oder duerch Krankheetsfäll, dass mer eise Gesondheetssystem vun deem Point de vue net gestäipt kréien. Wat maache mer, fir deem entgéintzewierken? Éischtens, fir Enkpäss am Personal ze anticipéieren, wäert ab muer e Site lancéiert gi vun der Regierung an Zesummenaarbecht mat der Fonction publique. Dat wäert sech grefféieren op dat, wat Der kennt dobaussen, wann Der schonn eng Kéier interesséiert waart, bei de Stat schaffe goen, nämlech de Govjobs. Dat ass eng Plattform, wou mer wäerten déi Besoinen, déi mer elo iwwert déi lescht Woch intensiv mam Secteur recenséiert hunn, wäerte mer Profiller ausschreiwen, ganz kloer Profiller, wat gebraucht gëtt oder wat potenziell kinnt gebraucht ginn. An da kënnen d'Leit sech ganz spezifesch dorobber mellen. Dat heescht, all déi déi sëllege Leit, déi sech elo scho bei eis gemellt hunn, déi wäerte mer kontaktéieren, fir dass se sech op dëse Site setzen. A mäin Appell haut ass, dass ab muer, wann dee Site en ligne ass, dee wäerte mer och nach lancéiere mat enger Push-Info dozou, dass d'Leit dee benotzen, dat heescht, dass se op dee Site ginn. Dat erliichtert eis den administrativen Opwand, well d'Leit sech dann ganz geziilt kënnen ukucken, wat gëtt gebraucht, wou kann ech mech abréngen an dann hir Donnéeën eraginn, soudass mer dat beschtméiglech a schnellstméiglech kënne verschaffen. Do och vun dëser Säit e ganz, ganz grouse Merci un d'Ekipp aus der Fonction publique, déi hei alle Mann am Asaz sinn, fir dat dote iwwerhaapt op d'Been ze kréien an dann och um Lafen ze halen iwwert déi nächst Wochen. Dat ass e ganz, ganz wichtegen Outil, dee mer wäerten hunn. An dat geet wierklech vu Besoin u Personal mat Qualifikatiounen am medezinesche Beräich bis zu ganz alldeegleche Saachen. A mir wäerten och do, Dir wësst, dass Masken e generelle Problem ass, mir si beméit, fir professionell Masken erbäizekréien, mä mir wäerten Genee wéi an der Belsch och eng Aktioun lancéieren d'nächst Woch fir d'Leit Bitzen ze doen, déi wëlle Bitze. Ganz vill Fräiwëlleger hu sech scho gemellt. Dat heescht, et wäert och op dësem Govjob eng Plaz ginn, wou déi sëllege Leit, an ech soen hinnen hei scho Merci fir den Interesse, dee se bei eis schonn ugemellt hunn, wou se sech da kënnen hiwennen, wa se sech op déi Aart a Weis wëllen hei an der Kris mat abréngen. Dann, wat d'Material ugeet, do ass mäin Discours dee selwechten wéi bei der leschter Pressekonferenz. Ech kann Iech versécheren, dass mer extrem vill Commanten um Lafen hunn, ganz vill Commanten. Mir hunn do wierklech net gespuert an alles bestallt, wat een nëmmen iergendwou ka bestellen. Et ass esou, dass déi EU-Commande, wou mer zesumme mat eisen europäesche Partner am Lafen hunn, bis elo nach net confirméiert ass. Déi war fir Ufank Abrëll gesceduled, ass awer elo op Enn Abrëll ausgesat ginn. Bon, mir wäeren natierlech ganz frou, wann dat kënnt, da wär eise Besoin op ee Coup geléist. Mir hunn ons awer net dorobber verlooss a si säit Wochen amgaange parallel ze sichen. Dat heescht, mir hunn nach eng ganz Rei Commandë lafen, déi mer selwer aktionéiert hunn. An da si mer zouversiichtlech, dass mer iwwert déi nächst Deeg a Wochen och deementspriechend Material kréien. Ech willt trotzdem nach eng Kéier rappeléieren, dass mer am Moment net all dat Material hunn, wat mer brauchen, fir jiddwerengem dat zouzekommen, deen es bräicht an och legitim bräicht. Ech weess, dass dat eng vun deene gréisste Suergen dobaussen um Terrain ass. Ganz vill Leit, déi a Kontakt sinn nach mat Public, maache sech Suergen, hätte gäre Masken. Mir géife vun eiser Säit natierlech och gären där Demande nokommen. Dir musst just verstoen, am Moment hu mer eng limizéiert Zuel u Material zur Verfügung. Also kënne mer och nëmme mat Prioritéite schaffe fir et erauszeginn. Mir hunn ab der leschter Woch, wou mer bis zouversichtlech waren, datt eng Rei vun eise Commandë wierklech wäerten honoréiert ginn an hei kënnen ukommen, ouni d'Garantie ze hunn, ech muss dat ëmmer erëm ënnersträichen, dat si Hoffnungen déi mer hunn, mä ab deem Moment wou mer méi Zouversicht haten, si mer och méi intensiv erausgaangen an de Secteur no enger gewëssener Prioritéitelëscht an ech géif mer erlaben déi villäicht nach eng Kéier duerzestellen, fir datt d'Leit dat och verstinn. Mir ginn prioritäert Material eraus, an dat ass ganz vill, well 200.000 Maske sinn elo iwwert d'lescht Woch erausgaangen, vun eis och erausgeféiert ginn un d'Dokteren an de Cabineten, dat heescht Leit aus dem Gesondheetssystem, aus dem Fleege, déi wierklech am direkte Kontakt mat kranke Leit sinn. Dat sinn d'Infirmièren, dat sinn d'Hiewammen, et sinn d'Zänndokteren, et sinn d'Apdikteren, d'Masseur-Kinésithérapeuten, dat heescht déi wierklech ganz, ganz no un de Leit schaffen, de ganze Secteur de soins, d'Réseaue ronderëm déi eeler Leit, déi ënnerwee sinn, hu ganz vill geliwwert kritt, d'Ambulanciere selbstverständlech, d'Leit op den Intensivstatiounen an esou weider. Dat heescht dee ganze Secteur Santé hu mer ee ganz genaue Plang, wéi d'Prioritéite sinn. Si ginn als éischt servéiert an dat wäert och esou laang esou sinn, bis ech Iech net ka mat Sécherheet soen, datt dat Material, wat mer bestallt hunn, hei op eisem Territoire ukomm ass, ass mer immens wichteg dorobber ze insistéieren. Dat mag iwwervirsichteg kléngen, mee ech sinn iwwerzeegt, dass et dat Richtegt ass. Soulaang mir déi Saachen net hei hunn, gëtt et keen anere Wee wéi no Prioritéiten ze schaffen. Mir wäerten Iech informéieren, selbstverständlech, esoubal mer Saachen u Land gezunn hunn, wäerte mir an eng aner Politique de déploiement erausgoen a mir Wësse vun all de Suergen, déi do sinn. Mir hunn dat recenséiert. Mir wësse genee, wien Material wëll, wien Material brauch. Et ass net, wéi wa mer dat net héieren hätten oder net wéilten honoréieren. Et ass eng Saach vu Capacité de distribution, déi mer am Moment hunn. Dat ass en Enkpass. Et kann een dat net anescht benennen à ce stade. Voilà, en attendant géif ech dann och nach eng Kéier an deem Sënn en Appell maachen un all déi Leit, déi a Kontakt si mam Public, déi wierklech op, am Bus sinn, an de Keesen, iwwerall, wou se sech wierklech Suerge maachen fir sech selwer a fir déi aner, grad bei hinne gëllt et wierklech am Moment, déi Gestes barrières ëmsou méi scrupulös ze suivéieren. Dat heescht, et ass extrem wichteg, dass se op den Distancing oppassen, dass se sech hir Hänn wäschen, dass se se, wa se wa se vläicht ufänke krank ze gi wierklech sech zréckzéien an net schaffe ginn, dass se alles maachen, wat ee kann um Niveau vu senger Attitude an deem wéi ee sech verhält, fir d'Verbreedung anzedämmen. An da géif ech ofschléissend drop agoen, dass mer haut eng Zouso gemaat hunn. Dir wësst, dass d'Situatioun an eisen Nopeschlänner ganz, ganz kritesch ass. Ronderëm Mulhouse, Colmar ass d'Situatioun an de Spideeler desastréis. Eisen Premierminister huet haut eng Zouso u Frankräich gemat, dass mer bereet sinn ze hëllefen, ganz kuerzfristeg an den akute Fäll, selbstverständlech an deem Mooss wou mer dat elo kënnen, well mir sinn elo prett, mir si bëssen an enger Position d'attente, dat heescht et ass eis méiglech elo kuerzfristeg een oder deen aneren Intensivpatient eriwwer ze huelen. Mir maachen dat selbstverständlech och nëmmen an deem Mooss wou mer dat kënnen, mee dat ass e Gest dee mer gemat hunn. Europäesch Solidaritéit ass extrem wichteg an eis Nopeschlänner sti virun Erausfuerderungen déi mir hei hoffen net ze kréien an eisem Land. Dat war vu menger Säit dee klengen Tour d'horizon, deen ech wollt maachen. Da wäert un Iech, fir mat de Froen ze kommen.
Jo.
Just eng Rektifikatioun kritt vun den Zuelen. Mir hu 34 Hospitalisatiounen an dräi Soins intensiven. Voilà.
Ok, gudde Mëtteg. Ech fänken da mat de Froen un. Eng Fro vun rtl, An Italien huet en Deputéierte vun der Lega eng parlamentaresch Ufro un de Verdeedegungsminister geriicht, well si et inakzeptabel fannen, datt déi Spidolsstruktur, déi vun enger NATO-Agence vu Bari aus un de CHL geliwwert gouf, u Lëtzebuerg geet. An Italie géif se vill méi dréngend gebraucht ginn. Wéi reagéiert Dir dodrop? Jo, dat ass en, dat ass en traurege Malentendu, well dat Wuert vu Militärspidol zirkuléiert ass, wat et awer net ass. Mir hunn iwwert, iwwert déi, also NATO, Agence de Procurement, dat ass déi fréier Namsa, hu mir u sech en Zelt geliwwert kritt, e grousst Arméizelt, net Material vun Italien an net iergendwéi Saachen, déi een do géif ewechhuelen, mee et ass leedeklech eng Militärstruktur, en Zelt, wat mer kënnen opriichten a wou mer eist eegent Material selbstverständlech drasetzen. Dat heescht, dat gëtt équipéiert vun eis. Dat huet Welle geschloen, well dat natierlech opgefall ginn ass, dass iwwer Bari erageflunn ginn, iwwer dee Flughafen, an huet natierlech an deem Land, an där Situatioun, wou et ass, fir ganz vill Opreegung gesuergt. Et ass awer effektiv esou, dass et net e Militärspidol ass, loin de là. Et ass eng Zort vun Zelt, wat all gréisser Arméi huet. Dir gesitt déi och haut scho stoe ronderëm Mulhouse bei de Spideeler. An Italien stinn och esou Zelter. Mir haten à ce stade esou eppes net an eisem Stock an hunn ons dat beschaaft, fir dass mer dat och kréien. Dat ass u sech e ganz normale Wee. Mee dat ass awer elo net kritescht Material. Dat sinn net Respiratoiren, also Apparater, déi elo zirkuléiert sinn. Et ass guer näischt esou. Et ass u sech eng Zeltstruktur, déi mer kritt hunn. Wien se a gréissere Spideeler huet, a gréisseren Arméien huet.
Et koum elo grad eng Fro vum Lëtzebuerger Land, Wéi eng Approche gëtt et mat den Tests? E Méinden hat den Dokter Berthet gesot, Mir testen nëmmen déi Vulnerabel. Nëmmen dat mécht Sënn. An der Chamber hutt Dir dunn gesot, an de Maisons médicales wäert systematesch a massiv getest ginn. Esou änlech kann een Iech och elo verstoen. Wat genee ass d'Zil dovunner? Wëssend, datt wann ee méi test, och méi Fäll fënnt an d'Situatioun doduercher bedroulech kann ausgesinn, wéi vill Test ginn am Ament gemaach, respektiv wäerte kënne gemaach ginn, wann een déi Centres de soins avancés en place huet? Bon, fir d'éischt emol sinn ech der Meenung, datt d'Situatioun, een deen haut nach mengt, d'Situatioun géif just bedrohlech ausgesinn, dee sollt d'Nouvellë kucken owes an eng Kéier kucken, wéi et ausgesäit an Italien, zu Bergamo oder zu Mulhouse. D'Situatioun ass bedrohlech. Alles anescht ass d'Aen zougemat virun der Wierklechkeet. Wat elo d'Tester ugeet, do hu mer an enger éischter Phas, wou mer am Confinement waren, wou mer wierklech eenzel Fäll haten, hate mer déi duebel Konditioun fir ze testen, dat heescht, ech kommen aus enger, aus engem Risikogebitt, ech hu Symptomer, déi huet där Phas entsprach, an där mer waren. Elo si mer an enger zweeter Phas mat vill méi héijen Zuelen, wou mer guer net méi kënnen eenzel isoléieren, wou am Fong ganz. Land souzesoen sech soll zréckzéien. Lo gi mer a méi eng flächendeckend Testpolitik eriwwer, natierlech sous réserve, dass mer genuch Testmaterial hunn. Ech géif dozou zwou Saache soen, dat ass ganz wichteg. Deen Test bréngt guer näischt, wann ee keng Symptomer huet. Dat bréngt absolut näischt. En ass negativ par définition, wann ech keng Symptomer hunn. Dat wëllt awer net soen, dass ech net awer vläicht mol de Virus kréien. Et gëtt eng falsch Sécherheet. Dat heescht, et ass absolut net recommandéiert, deen Test ze maachen, soulaang ee keng Symptomer huet. Ëmgedréint natierlech, wa mer elo eis Centre stoen hunn ab der nächster Woch, ass eis Ambitioun, flächendeckend awer jiddwereen, dee Symptomer huet, wierklech elo ab dësem, an dëser Phas ze testen. Dat ass dat, wat mer wëlle maachen. Ass natierlech och tributaire vun den Tester, déi mer bestallt hunn. Ech kann haut net behaapten, dass mer fir ee Mount laang à gogo Tester hunn. Mir fuere se esou professionell wéi et geet, do wou se Sënn maachen. An dat Ganzt alles an der Hoffnung, dass mer da lo deemnächst esou vill hunn, dass mer wierklech kënnen an eng flächendeckend Testphas eragoen. Ech géif awer och gär ënnersträichen, dass, wann een d'Chiffere vergläicht mat eisen Nopeschlänner, dann teste mir schonn extrem vill. Mir testen vill, vill méi proportionell wéi eis Nopeschlänner, soudass mer do gutt sinn. An dat ass och vläicht eng Chance, dass mer op deem Wee eng manner dramatesch Situatioun op dem Terrain kënne kréien.
Ech fuere weider mat enger Fro vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Ein wissenschaftlicher Kurzartikel aus China berichtet von guten Erfolgen bei der Behandlung von Covid 19 Patienten mit Chloroquin, Arzneimittel gegen Malaria. Wie steht es damit in Luxemburg? Mir hunn sämtlech Pisten am Aen. Ech menge mir hunn e ganze Berodungskrees an der Santé opgebaut vun eisen Dokteren. Déi sinn dagdeeglech am Kontakt mat internationale Réseaue fir d'Evolutioun ze suivéieren. An do wäerte mer natierlech, esoubal eng Pist ass, déi sech avéréiert, datt se och eppes bréngt, wäerte mer déi aktivéieren.
Eng Fro dann vum Luxemburger Wort. Hutt Dir e Modell vu Previsiounen, mat wéi vill Infizéierter an Doudesaffer zu Lëtzebuerg ze rechnen ass? Mir schaffen op deene Modellen. Dat ass do, wou mer mat der Uni och zesummeschaffe fir wierklech Projektioune kënnen ze maachen. Dat wäert ab der nächster Woch, wa mer bis en zentrale System en place hunn, méiglech sinn. Bon, Projektiounen, wann Der déi am Ausland kuckt, ass et, relativ einfach dat ze transposéieren iwwert eng Règle de trois op eist Land. Mir hunn dat am Aen a mir wäerten eis Donnéeën do au fur et à mesure aktualiséieren och.
Eng Fro vum Tageblatt, Heescht déi zweet Phas elo, datt wann Leit krank sinn, datt se als éischt an e Centre de soins avancés kommen an eréischt vun do aus an d'Spidol?
Jo, ausser et ass eng Urgence, wou se wierklech direkt giffen an d'Spidol adresséiert ginn. Ech géif hei och nach eng Kéier ënnersträichen, de Prinzip bei deene Centre ass och d'Teleconsultatioun. Dat heescht, déi éischt Etapp, déi jiddweree soll respektéieren, ass Kontakt huelen iwwer Telefon, iwwer de System, deen en place ass, mat sengem Hausdokter, fir sech do beroden ze loossen. Vun do aus gëtt en orientéiert an dee Centre. Wann en elo keen Hausdokter hätt, kann en natierlech och direkt sech dann un esou e Centre wennen an do gëtt den Tri gemat. Do gëtt wierklech gekuckt, wéi akut ass et an esou weider an d'Leit ginn da wierklech dohinner aiguilléiert, wou et Sënn mécht.
Nach eng Fro vum Tageblatt, déi grad erakomm ass, Déi belsch Gesondheetsministesch huet gesot, datt si dovunner ausgeet, datt d'Leit op d'mannst 8 Wochen doheem bleiwe mussen. Wéi gesäit d'Lëtzebuerger Regierung dat? Mir kucken dat au fur et à mesure. Mir sinn net zouversichtlech, dass mer d'nächst Woch scho kënnen alleguerten erëm fonctionnéieren, wéi wann näischt gewiescht wier. Dat wäert sech zéien nach eng Zäit. Wivill, dat evaluéiere mer mat eisen auslännesche Kollegen, jo, vun Dag zu Dag.
Eng Fro vun rtl, D'Tester op den Drive-In-Statioune ginn duerch Halsofstréch gemaach, anerer, wéi et schéngt, duerch d'Nues eran. Sinn Hals-Mond-Ofstrécher fiabel genuch? Firwat d'zwou verschidde Methoden? Ech si keen Dokter, mee ech ginn dovun aus, datt déi Leit, déi sur place sinn, dat esou maachen, wéi hir Professioun dat verlaangt. Mir hunn, wéi gesot, ab der nächster Woch, wa mer an deen nächste Modus eriwwer ginn, an déi Phas zwee, schaffe mer ganz enk zesummen, Hand an Hand och mat de Privatlaboen, dat déngt och dozou, datt mer méi alignéiert kënne ginn, datt mer méi schnell d'Date kréien. Mee wéi gesot, do sinn ech elo perséinlech e bëssen iwwerfrot. Ech hunn nach ni eng esou en Test gemat an ech wëll mech do net avancéieren, wat do richteg oder falsch ass.
Eng Fro vu Contacto, zwou Froe besser gesot. confirme la prévision selon laquelle le pic de l'épidémie sera atteint dans deux semaines et après cette période quelles mesures seront prises pour prévenir une nouvelle vague de la maladie?
Jo, dat sinn déi Projektiounen, déi iwwerall elo lafen. Ech mengen, opgrond vun den Erfahrenswäerter vun deene Länner, déi e bësselche vir sinn op der Zäitschinn, kënne mir och dovun ausgoen, dass bei eis de Pic op eng, zwou Woche wäert kommen, dass och dat, wat d'Doktere scho verschiddentlech elo ausgesot hunn, wat no der Kris ass, dat wäerte mer no der Kris gesinn. Dat ass en neie Virus. Ech mengen, et kann haut nach keen genau soen, wéi en evoluéiert. E gëtt intensiv beforscht an ech ginn och dovun aus, dass mer um wëssenschaftleche Stand an zwou Woche scho erëm op engem anere Punkt sinn, wou mer hei sinn, wou mer haut sinn.
D'Lëtzebuerger Land freet nach eng Kéier no, Wéi vill Tester ginn am Ament gemaach a wéi vill wäerte gemaach kënne ginn, wann déi Centres de soins avancés bis en place sinn? Mir sinn am Moment am Schnëtt bei 1.500 Tester den Dag, déi mer maachen. Dat sinn der relativ vill, kucke mer och bäizebehalen. Frot mech awer elo net, wéi laang mer kommen. Wéi gesot, mir waarden Dag fir Dag op Commanden, op Liwwerungen, déi kommen. Do kommen och Saachen. Mir mussen dat ajustéieren. En Fonctioun vun deem, wat mer hunn. Dat, wat mer disponibel hunn, kënne mer an d'Planung huelen. Wat mer net disponibel hunn, spekuléiere mer elo net drop.
Eng Fro vun rtl, D'Personal vu private Fleegeservicer beklot sech nach ëmmer, datt si keng Masken zur Verfügung hunn. Gëschter ass gesot ginn, där wiere verdeelt ginn. Wou si mer elo drun? A mir hunn den Deploiement ganz lescht Woch gemat, eben un déi aacht Kategorien, déi mer als prioritär agestuuft hunn. Do sinn eng ganz Rei Masken erausgaangen, iwwer sou eng ronn 190.000 sinn eraus. Dat ass iwwer d'Daachverbänn och zum Deel gelaf. Ech ginn dovun aus, dass do jiddwereen, dee seng Besoinen ugemellt hat, déi och ofgedeckt kritt huet. Dat ass op alle Fall mäi Stand. Wann do Problemer si sollen d'Leit sech un eis, un eis Zentral wenden, da kënne mer dat nokucken.
De Quotidien freet, Combien de temps le Grand-Duché peut-il tenir avec ses stocks actuels de masques?
Ech hoffen, datt mir ganz do derduerch kommen an datt mer iergendwann elo kënne jubiléieren a soen, mir hunn alles wat mer brauchen a mir packen déi ganz Kris.
Hei si Froe vu LuxTimes, Did Luxembourg pay for the medical supplies brought in from China or was this aid?
Bon, mir hunn eng ganz Rei Commente lafen. Et sinn och Don'e komm. Kann ech esou sou global net beäntwerten. Also, dat ass von bis. Mir hunn Material geschenkt kritt an natierlech och Material kaaft. Also.
Déi zweet Fro vun hinnen ass, Was the emergency hospital being built in Strassen also provided by China?
Nee. Nach eng Kéier, nee. Nach eng Kéier d'Präzisioun, et ass keen, et ass kee Spidol, et ass en Zelt.
Entschëllegt, se schécken hei d'Froen nach eng Kéier eran. Hei ass eng Fro vun Tageblatt. Wann Dir vu Material schwätzt, wat doruechter bestallt gouf, kënnt Dir ons, wann ech geleeft, nach emol rappeléieren, ëm wat fir e Material et sech do handelt, Maske, Schutzkleedung, Beootmungsgeräter an.
Händschen, Brëller, alles, wat Der opgezielt hutt elo. Also dat geet vum Schutzmaterial fir d'Personal iwwer Respiratoiren, iwwer Medikamenter och zum Deel. Also dat wär eng ganz, ganz laang Lëscht, wann ech Iech dat géif opzielen. Alles, wat ee brauch, fir de System um Goen ze halen. Hei ass nach eng Fro vun rtl Today, How far in advance are the government making their plans? We already have an extension to the state of emergency passed through the Chamber, but how far ahead are projections?
Eis Projektiounen gi fir eis, déi Szenarië wou mer duerchspillen, viséieren natierlech d'Enn vun der Kris, dat ass ganz kloer, mee et ass eng Navigation à vue. Kee kann haut soen, wéi laang dat genau wäert daueren.
Nach eng Fro vun rtl, Madamm Lenert, ouni doraus eppes Béiswëlleges wëllen ofzeleeden, Gëtt et eng geographesch Opdeelung vun den Infektiounsfäll hei am Land? Spréch, gëtt et een oder méi Hotspotten an deem Sënn? A wa jo, gëtt et eng Erklärung dofir? Nee, mir hunn nach keng Hotspotten elo wierklech ausgemaach. An och, ech weess net, ob d'Fro elo op d'Verdeelung ausgeriicht ass oder op d'Infektiounen. Dat war mer elo net ganz kloer. Wann Der se mer vläicht nach eng Kéier kéint liesen.
Ech war scho weider gaang. Hot zwou Saachen, Hotspotten an deem Sënn, wéi ech mengen, eist Land ass och extrem kleng, där hu mer elo wierklech net gesinn. Nach war eng Vague aus dem Wantersport, dat ass kloer. Mee entretemps ass de Virus iergendwou am Land. Wann Der déi Zuele kuckt vun den Infektiounen, déi mer elo hunn, muss ee sech dem Constat no eben emol béien, datt de Virus ukomm ass hei zu Lëtzebuerg. Do kann mer bei eiser klenger Surface net méi wierklech vun Hotspots schwätzen. Wat elo d'Repartitioun vläicht tëscht de Spideeler ugeet, do ass, déi déi schaffe ganz enk zesummen. Mir hunn och eng Cellule de coordination tëscht de Spideeler. Si hunn do genau Phasepläng, wéi dat soll oflafen, wann eng akut, wa mer elo an déi méi akut Phas eriwwerginn. Dat ass alles ganz kloer geplangt an och anticipéiert.

Mir sinn de loin net saturéiert à ce stade. Dat soll eis awer keng falsch Assurance ginn. Mee bei eis dauert dat sécherlech nach e bësse par rapport zu Frankräich. An dat ass och justement d'Ursaach, firwat firwat eise Statsminister déi Zouso haut och konnt maachen, fir elo an där éischter akuter Phas de Kolleegen enker kuerz ënnert d'Äerm ze gräifen. Vläicht och nach déi Fro vu Paperjam, well mer vill iwwert d'Spidol geschwat hunn, dat provisorescht, Quand l'hôpital de campagne en cours d'élaboration sur le site du CHL sera-t-il opérationnel et pour quels patients? Nach eng Kéier, Et ass keen eegestännegt Spidol, et ass eng Zousazcapacitéit u Better fir de CHL selwer. Dir musst Iech dat virstellen wéi eng Extensioun vum CHL. Dat heescht, mir hunn ee Spidol geholl elo vun deene véier, wou mer schonn eng Struktur bäigesat hu wann ee giff eben op d'Limite vun der Bettcapacitéit kommen. Mee dat ass net en eegestännegt Spidol, wat elo eng eegestänneg Destinatioun hätt. Dat gehéiert zu der Gesamtbettcapacitéit vum CHL, wann et fäerdeg ass. Gëtt och vun hinnen deementspriechend mat geréiert. Hei ass eng Fro, déi ech e bësse bündelen, vun rtl an moien.lu. Do geet et ëm déi Obdachlos, mee och hei, wéi vun rtl ausgedréckt, Wéi ass d'Prise en charge vun deene Leit, déi keng Kranken a Sozialversécherung hunn?
Déi ass assuréiert, do gëtt elo absolut net ëmgekuckt. Jiddwereen, dee Soine brauch, dee kritt déi Soinen. An et sinn och Strukture virgesinn, wou déi Leit kënnen ënnerbruet ginn, wa se keen Dag iwwert dem Kapp hunn a se mussen a Quarantän oder se musse Soine kréien. Dat soll elo déi mannste Suerg an dësem Land sinn. Eng Fro vum Lëtzebuerger Wort, Wéi vill Capacitéiten u Better, Intensiv a Beootmungsplazen hunn d'Spideeler elo.
Dat sinn der de mémoire eng 112. A mir hunn awer Extensiounsméiglechkeeten iwwer Apparaten, déi mer hunn, fir dat eropzeschrauwen.
Voilà, dat ass nach. Déi nämmlecht, eng Fro vum Tageblatt par rapport zu enger Fro vu virdrun, besser gesot op eng Äntwert vun Iech. Dir hutt grad gesot, datt et eng Vague aus dem Wantersport gouf. Vu wéi ville Leit schwätze mer do? Dat kann ech Iech net soen. Mir hunn dat net esou. Also dat gëtt einfach, d'Leit gi behandelt. Mir sinn net am gaangen do Szenarien auszedenken, wien sech wou ugestach huet.
Kontakt, do freet nach eng Kéier no eng aner Fro. Combien de ventilateurs respiratoires sont disponibles au Luxembourg à l'heure actuelle? Combien de ventilateurs sont commandés et doivent-ils être disponibles dans les prochains jours? Ech ginn Iech keng Zuelen iwwer Material. Ech mengen, dat gehéiert net onbedéngt op d'Place publique. Mir hunn der méi, wéi mer der brauchen am Moment. Mir hunn e Stock a mir hunn der ganz vill bestallt.
Eng Fro vun Luxtimes, si haten der dräi erageschéckt, ech hat déi lescht net virgelies. Luxembourg has a very high infection rate, more than one in thousand people is positive, what is your reaction? Dir hutt zwar schonn. Jo, dat huet domadder ze dinn, dass mer eben vill méi intensiv testen wéi déi aner Länner. Dat ass eng vun den Ursaachen. Wann ee vill méi flächendeckend test, huet een natierlech och méi, méi Zuelen opzeweisen. Mee et ass ganz schwiereg. Dofir, et ass wichtig, dass mer eis Zuelen genau dokumentéieren. Ech mengen, et ass eréischt no der Kris, wou ee sech kann déi Zäit erhuelen, dat dote statistesch genau auszewäerten. Et ass schwéier Vergläicher zéien, well d'Basisdonnéeën anerer si vu Land zu Land.
Eng Fro vum Quotidien, Kënnt Dir Präzisioune ginn zu den zwou Filièren an den neie Centres de soins avancés? Ass déi eng Filière fir Covid 19? Firwat ass déi aner? Ma dat ass en gros eng Covid-Filière an eng Non-Covid-Filière, wou mer dat kloer trennen. Dat heescht, et gëtt vir en éischten de Prédiagnostic gemaach an da ginn d'Leit wierklech getrennt. Do wou Verdacht op Covid ass, dat gëtt ganz separat gefuer. An et gëtt jo och aner Leit, déi emol Soine brauchen, dass mer déi kënne wierklech getrennt halen, dass do absolut keng Beréierungsschnëttfläch ass. Dat esou sinn déi ugeduet an déi ginn och logistesch esou opgebaut, dass dat assuréiert ass. Mee dass Covid an Non-Covid, fir dat getrennt ze halen.
Eng Fro vun rtl nach, Op Sozialmedie gi Masken ugebueden. Wou kënne Leit wëssen, ob dat fiabelt Material ass?
Wann eng CE-Mark drop ass, dann ass et an der EU zougelooss, mee et zirkuléieren déi tollste Saachen am Moment. Do gëtt et keen allgemeng Rezept, fir do Sécherheet ze hunn. Dat ass och bei eis, bei eise Commanden och eppes, wat ech och nach wollt präziséieren. Mir hunn Commandë lafen. Selbstverständlech, wann déi ukommen, musse mer och kucken, ob dat an der Këscht ass, wat mer bestallt hunn. An et muss och getest ginn, ob et funktionéiert. Dat heescht, éiert mer wierklech Soe jo mir si gutt ass nach e ganze Prozess dee virgeschalt gëtt justement dowéinst.
Froe vun L'Essentiel, Parmi les 798 cas annoncés, combien sont guéris? Mir hunn nach keng ganz genau Zuele vun deenen déi raus sinn. Dat wäert awer ab der nächster Woch, hu mer virgesinn do méi Transparenz ze ginn. Da si mer och iwwert déi éischt Wochen eraus, wou een entretemps wierklech Zuelen huet déi déi eppes aussoen vun deene Leit, déi geheelt sinn, mee et sinn der mat Sécherheet eng ganz Rei, déi eng zéng, jo, eng zéng kréien ech gesot. Mee gutt, mir sinn, dee Monitoring kréie mer elo besser en place ab der nächster Woch.
Nach l'essentiel, näml nach eng Fro vun hinnen, Est-il envisageable d'interdire les sorties à vélo comme l'ont fait d'autres pays qui veulent éviter des accidents qui encombrent les urgences? A ce stade ass et mengen ech ganz roueg op de Stroossen. Wann d'Leit gesond sinn an alleng Vëlo fueren, gesinn ech do nach kee Besoin dofir. Dat dote wär an engem Szenario, wou een op en totale Shutdown giff goen. Do si mer net. An ech sinn och zouversichtlech, datt mer dat eventuell net brauchen, well d'Leit sech ganz vernünfteg awer behandelen. Ech mengen och net, datt mer schlaangeweis Vëlosaccidenter ze traitéieren hunn an eise Spideeler.
Nach eng Fro vu Paperjam, déi ech gehalen hat nach, Comment les entreprises locales ou de la grande région peuvent-elles aider le système hospitalier luxembourgeois en termes de matériel ou de fournitures utiles pour lutter contre le virus?
Ech mengen, si hu wahrscheinlech genuch Suerge bei sech selwer. Mir sinn amgaangen all Hiewelen, alles ze aktivéieren, vu Commanden u Material, wat mer kënne kréien an Europa an och ausserhalb vun Europa. Esoufer'n, wann Entreprisë sinn, déi hei kënne mathëllefen, hu mir se wahrscheinlech scho fonnt, respektiv si se wëllkomm, fir sech bei eis ze mellen, wa se sech op eng oder déi aner Aart a Weis kënnen oder wëllen abréngen. Also mir hunn eng ganz Rei Donen, ech hat et virdru gesot, vu Privatfirme scho kritt um Niveau vu Material, och Ressourcë vu Privatfirmen, déi eis am Krisestab zur Verfügung gestallt ginn. Dat si Saache, fir déi mer ganz dankbar sinn. Mee wéi gesot, do. Wéi Material vläicht spezifesch ass gefrot elo? Net, dass se.
Jo, Masken, Händschen, Desinfizéiermaterial. Mee gutt, et gëtt iwwerall gebraucht. Ech hunn net vill Illusioun, dass däers elo a Frankräich ass, wat do net géif gebraucht ginn, wat een eis géif bréngen.
Hei ass nach eng Fro vum Land gestallt ginn elo grad. Kënnen an de Centres de soins avancés och Patienten hospitaliséiert ginn oder kéinten déi Centre an deem Sënn ausgebaut ginn, falls néideg? Si sinn a priori geduet fir ambulant Behandlung, dat ass hire Sënn an Zweck. Mir hu se awer ganz bewosst esou ausgeriicht an och esou grouss gestalt, dass mer eng Méiglechkeet hunn, wann et wierklech muss sinn, och do Better bäizesetzen. Dat heescht, an enger éischter Phas ass hir Destinatioun ass wierklech den ambulatoire Service an, mee trotzdeem hu mer virgebaut, dat wär eng next Phas, wou mer ronderëm déi jeeweileg Centre dann och genuch Plaz hätte fir eng oder déi aner Better dann och en place ze kréien, dass en fonction dovunner och wou d'Sitë gesicht ginn, dass mer wierklech elo Sitten huelen, wou mer net eng drëtte Kéier musse réckelen, mee wou mer kënnen op der Plaz dann ausbauen an deem Mooss wou et méiglech ass. An dann nach eng Kéier, wéi gesot, ee grouse Souci, et feelt eis manner un Infrastrukturméiglechkeeten. De grouse Souci ass, dass mer och musse sécherstellen, dass déi Centren, déi mer opmaachen, kënne bedéngt ginn, dass mer déi néideg Ekippen hunn, déi dat dann och bedreiwen.
Ech froen hei, well wéi et schéngt ass am Ufank gouf et technesch Problemer am Stream, ob Dir nach eng Kéier kéint de Bilan maachen. Déi Zuelen?
Jo, mir si bei 798 Fäll gewiescht haut. Ech hat gesot, mir hunn haut ass een Dag, wou mer keen zousätzleche Stierffall ze mellen hunn. Dat heescht, dat war roueg déi lescht 24 Stonnen. A mir hu 34. 34 Leit hospitaliséiert op den normale Better plus 3 an de Soins intensiven, dat heescht 37 Hospitaliséierter, dont 3 an de Soins intensiven.
Merci. De Journal dann freet, D'Regierung mécht en Appell fir weider Hëllefskräft. Kënnt Der soe wéi eng Profiller am meeschte gesicht ginn? Dat wäert Der muer gesinn. Mir hätte muer eng News erausgi wann de Site GovJobs en ligne geet. Dat ass esou strukturéiert, datt Der dorobber ganz genau Informatioune fannt iwwert déi Profiller déi mer sichen an datt Der Iech och ganz geziilt da kënnt op déi Profiller mellen déi da gesicht ginn. Dat ass ganz ënnerschiddlech.
Eng lescht Fro vun rtl, Wéi vill Frontalieren hu bis elo vun der Hotelsoffer Gebrauch gemaach? Hutt Dir aner Méiglechkeete Personal aus der Grenzregioun hei ze behalen a wéi eng wieren dat? 173, kréien ech gesot, huet mech awer elo net déi genau Opdeelung, mee.
Ginn et nach aner Méiglechkeeten?
A mir hunn nach ganz vill Better a Reserve, jo. Et gëtt ëmmer erëm en Appell erausgeschéckt. Ech mengen, dat schwätzt sech och lues a lues erëm. Do feelt et och net un der Capacitéit. Et geet drëm, dass mer d'Leit iwwerzeegt kréien, dann och dovunner Gebrauch ze maachen. Mir probéieren hinnen dat esou attraktiv an esou einfach wéi méiglech ze man. Merci. Soen ech och Merci.